US i atu Trump i kanmah a bik in Laimi nih kan i ceih cemmi cu Chinmi kan ti ko lai cu te. Kan i ceih cemmi cu uh, immigration uh, policy deuh khi si. Mah zawn ah hin kan i dan ngainak hna si tikah mah zawn ah khan tlawmpal te van in hal kan duhmi cu Kannih Catalan nih chimmi cu refugee a phanmi maa cun okay ramdang in a phanmi minung lila kan si. Kanmah lila nih hin kanmah sining i philh in US ram ah an ram har ruang le ṭhatlo ruang le sifah ruang ah US a rak phanmi hna pawl kuat dih ding timi an timi hna he kan va bawmh okay he tiah kan va ṭanpi hna, he kan va lawmhpi hna. Mei hi cu kanmah le kanmah kan i philh ti si timi kha a si tikah mah zawn ah hin Laimi he kan dirhmun khi na theih dih ko i maw? Kan dirhmun khi le US i immigration timi te, ah le khi atu i deportation an heh ti an nammi khi mi khi kan dirhmun hi tahchunawk kan ṭha maw? Kan i khat maw? Kan dirhmun khi te makha zawn kha khattelei biahalnak kha zeitindah na han leh ning si lai? Refugee in a rami na si le US na um chung zongah refugee bantukin na um zungzal la ti cu. Kei cu dik lo ngaimi a ka ruah. Le Kawlram ah mi sifak na si caah US zong ah sifak nun bantuk te na nung zungzal la timi cu kei cu ka pom lo ngai. Le kan sining tu kha cu philh ding si lo ee. Laimi kan sinak kan philh lai lo. Refugee kan sinak kha kan philh lai lo. Asinain US kan rak, rinkat kan ngah, rinkat kumga kan ngah hnuah citizen kan ngah cu mu. Citizen kan ngah lio hrimhrim ah dawhbia kan i kam cang cu mu. A herh si ahcun USA ram ral a thawh si ahcun hriamnam kan i tlaih la ti tiang dawh bia kan i kam cu awk le refugee na si ruangah US ah refugee bantuk in um zungzal lai misifak na si ruangah US num zong misifak na si in na um zungzal lai ti kha cu kei cu vaya adik adik deuh lo adik deuh lo asinain uh, refugee zong kha va nam neh ding si lo. Cun na theih bantukin uh, US cu vuleicung ram pumpuluk nih an rak khi migrant nih khi nih an dirmi ram si mu le Israel Jew mi zong tampi num zurup ram in an rak pem ve ko cuka zongah an rat lio zongah visa lo in tampi an ra ko zeikan tilah illegal zong in tampi an ra ko refugee zong in tampi an ra ko asinain atu i US ram i zeikan tilai na khi red indian dah ti lo cu mipem lawng te kan si cu kan zapi tein atu republican zong mipem si ko cu donald trump zong irish le german si ko cu mu kha mipem si ve ko cu a rat lio ah hin a pi le pu chan ah hin visa visa an ra ngam ra lo mu vei zong tin bo hnan do an hei rat men ko la cu kei chim duh mi cu le kei cu refugee zong na ra ko se visa zong ra ko se a zei pa un ra ko se asinain US citizen kan si cang kan si kan si cang ah cun zei kan ti lai American ca thatnak zong kha tuak ve u si American zei kan ti lai America nih a thlumnak a thawtnak le a tizu dawp lawng kha tuak ve hlah usih ca American thatnak zong tuak ve usih ca refugee kan si ruangah Republican ah Democrat na si peng hau ti kha cu khi zei kan ti lai a sining si lo khi refugee na rat ruangah Republican na si zung na si zungzal hau ti bantuk kha zei kan ti lai hika hika ram ah cun discrimination dawh si cu a bianabia minak pawl khi minak na si caah democrat nan si zungzal la va ti hmanh mah kha cu discrimination bantuk si cu hlan ah Biden nih a rak ti bal hna cu nannih minak cu nannih minak pawl cu democrat nan si ding si ti a rak ti hna le media nih lung an rak chim duh bak lo cu asinain minak mi cheukhat te pawl nih cun biatak tein post ke ta an rak thuat cu Biden kha le ka i chim duhmi cu kan sining kha cu kan i philh lai lo e misifak kan si refugee rami kan si US kan rat ruangah refugee kha remlo phun namneh phun zong kan um ding si lo kan lungthin tu kha cu refugee cung zaangfahnak kan neih ding si zawn ruahnak kan neih ding a si a si ko nain kan duh le US cu land of opportunity si cu kan duh le Republican zong kan zuan lai kan duh le Democrat zong nan zuan lai nan duh le Green party zong va zuan ding si ko Liberal party zong kha va pe ding si progressive party zong mu va zuan ding si ko mah kha cu kan mah choice bak si US kan phan cang hnu citizen kan si cang hnu sia khan cun Ah, khi zei kan ti lai cuka theng ah an um lai i refugee na si cah cu ruangah eh asylum na si ruangah maw illegal in na luh ruangah eh cuti na si na si ding ti bantuk ka cu kan si ding ning khi a si ti rua lo tiah ka ruah zeicah tiah cun citizen sinak ṭha te kan i pom cang zuet cu kan ven lai zuet rampi caah ka si khawh tawk in kai zuam la tiah bia kan i kam cang hnu zong i refugee na si ruangah American bantuk in um hlah. Hei ti bantuk khacaw a si kho ti lo cu.
Siu cun tunu ban chim ni cun US ram ca zong kha kan ruah hau ma cun US mi dirhmun zong khin khua kan ruah deuh hong na ti du nak se ko cu. Ah si kei cu ka ti ko ka ti ko kei cu US politics zong hi kan thei deuh ve hau Republican dirhmun zong kan thei hau Democrat Party an dirhmun le zei policy dah an neih ti ṭha tein cuai kan thlai ve ding bak si. Keimah hi Democrat bak ka si Kawlram kum lio ten maw ka rak ra. Asina belte hi ka kum hnu kum nga kum ruk ka si hnu bak hin ca zong ka rel, TV zong ka zoh, Republic CNN zong ka zoh, Fox zong ka nau mu, Washington Post zong ka rel, Washington Times zong ka rel, New York Post zong ka rel i zeikan te lai Washington Times zong ka rel. ka re ka rel hnu i an, an thil tuah ning an biachim ning ka zoh ve tikah hin kei cu democrat hi pakhatnak ah kan uh, Khrihfa a do bakmi an si Khrihfa hrimhrim hi uh, zei kan ti lai annih cu anti christian bak ah khin kei cu ka, ka pom ko hna zeicati ahcun an policy khi Khrihfa kan sinak hen an policy khi van le vulei bak si Le cucaah cun mah khi a pakhatnak cun a pahnihnak ah Republican hi ram an daw deuh tiin ka hmuh. Khi US ṭhanchonak zong an tuak cun US ralkap ṭhawnnak zong an tuak cucun uh, sipuazi lei ṭhanchonak zong nih an tuak. Asinain Democrat pawl hi cu annih agenda khi cu DEI hei ti pawl le cun uh, left wing agenda pawl khi a liberal idea pawl le a veiah khin an i nawn nok dih rampi ṭhanchonak le security le atum a tlangah khin an kal ti lo hela huala deuh khin an policy khi um tin ka hmu le cu cah cun keimah kai ṭhialnak khi mah phun thum ruang bak ah khin kai ṭhial pakhatnak a biaknak cun pahnihnak ah khin US ṭhanchonak le ram dawtnak te palinak ah cun atu bantuk van chimmi democrat pawl an policy ruang ah khan khi pathum ruang ah khin republican khin ka rak i ṭhialnak si le democrat hrimhrim he hlan lio democrat le atu democrat khi an van vulei bak Bill Clinton chan in khi a hnulei Democrat pawl hna cu an rak ṭha bak cu. Misifak cung zongah dawtnak an nei. Cucun zei kan ti lai, US ram ṭhanchonak khi sipuazi pawl a si le vei zong khi domestic economic le bang ahcun Democrat hi an rak za tuk cu. Bill Clinton chan hna khi tuak hmanh, Surplus tiang dawh le budget dawh an rak budget hmanh pin hmanh ah dawh tam tuk surplus tiang an rak phan cu tikhan an rak thuang cu khi democrat cu atu ahcun khi transgender le DEI le LGBTQ ah khin khi gender problem ah khin khi abortion ti ah khin an buai tuk le zu et thanchonak le zu et thawnnak le zu et rumnak ca khin zekan te lai rian tuan caan an nei lo A bianabia Donald Trump impeachment, impeachment tuahnak tehna ah doh kum li chung an caan an hman cu zeidan atu ah atu le bang hna zoh hmanh khi hruaitu an nei ti lo cu an leader hrimhrim lo tuah khin leader an nei ti lo khi hruaitu hrimhrim an nei lo le democrat khi atu a khin khi zei kan tila favai vam ken an vam hi hruaitu an nei ti lo a vam sasawh khin an vam ko cu le hruaitu an nei lo le tu khi zangfak ngai si mai le a tuning ten kal si ahcun ke zekan te lai AOC te na ke an hruaitu a asi kho ding phun an um le atu atu a chak su ma na ke naya US budget a khan Republican avan bom na le atu khi chaksum ah chuah ding ah khin biatak tein an bia hal cang le tuchun zong ah khan democrat uh, donation tam bik a pe zungzal tu zekin ti lai cu an ti hna kan ti lai cu jok soros bak nih khan atu uh, chak suma rian phuanak ding ah khan atu ah khan uh, camping atu ah khatiang dirhmun kha an phan. Le annih cu an policy he a van i kalhmi paoh kha cu ral hmu bak in hmuh colh hna. Le khi bantuk te hna zong khi thil ṭha bak si lo. Cun annih khi hlan lio ah khin non violent rong a rak pom bakmi si cu democrat pawl khi atu ah cun violent kha zeihmanh an rel ti lo. atu na van na thei ko lai black lak me tha mo zeitluk in dah sopung center an bau sopung center an khak palik pawl an kah hna palik motor an khang mo cun gas station tam tuk an an hrawh kha mo mah a hrawk tu minung pawl zong kha an mah democrat hruaitu lila nih do bel an va tuah hna e phaisa nan va tlet hna caw le hlan ahcun anmah pawl hi non-violent a rak pom nain atu ahcun Democrat Party hi khi violent hrim khi Elon Musk te hna thil an tuah ning te hna kan zoh cun Black Lives Matter i an movement an cawlcang ning zoh hrimhrim khin non-violent timi ai dawh tukmi kha an kaltak le mi cheukhat nih an ti men lai January 6 kha te an ti men lai January 6 kha zoh u law mah kha January 6 buai lio khan a thimi pakhat man zong um lo kei patel hil kha thlalang an khuai tlawmpal cun palik he khan tlawmpal an van i hnur an van i suang hna i palik he khan tan bo in an van tlawmpal ne tu mah da lo cu mei duah le mei khangh zong pakhat man um lo cu kei patel hil chung i furniture zong sase innka furniture zong zeihmanh an hrawh mi um lo cu mei an khangh mi zong pakhat man um lo cu le Biden nih kum li chung president a ṭuan chung zongah Republican pawl an da an piah le khi zei kan ti lai zei movement an tuah le timi kha nan hmu theng lai lo January 6 dah ti lo cu le kai chim duhmi cu Democrat pawl cu hlan an sining khan kaltak le atu ahcun khi an cawlcangh ning khi violent khi lei ah khan an kal le cu caah cun ṭih an nung chin lengmang, ṭih an nung chin lengmang. Le mah hihi, zu a ca zongah thil ṭhalo ngaingai si timi te kha van chim ta ka duhmi si.